Kiçkene oğlum babasına oşağan, büyük boylu. A bu Setabla soyı maña oşağan. Ana, dey, neçün men sizge oşağanım, ya, dey. Men dedim, ya mında, dedim, kommunizm edi, dedim. Almaq mümkün edi, boy da almaq mümkün edi. Balaban olıp doğulmaq mümkün edi. Mına şunda işte, babası da yırlay edi, bu da yırlay şimdi, büyük soy. Başta, başta bile aytayım, soñ yazıp, yazarsız, e? Biz er şeyni yazamız, soñ kerek olsa biz çıqararız bunı. Yaparlar mı?
Spontiruyu gazetağa yaz. Ayta bereyim. E, ayta beriñiz, olar kerek bir şey.
Cenk başlağanda babamnı cenkke aldılar. Babam Ukrainadan ayağından yaralanıp, tizinden yaralanıp, yaralı qayttı. Bizim qapınıñ ögü keñ yer edi, kele ediler balalar, Server, eki dane Server, bir dane de Enver degen oğlan. Soñ bir kün maña dediler, Cür, barayıq bir yerge. Yahşı dedim, kittim bularnen beraber. Bardıq anda Şarikoviy podşipnikler. samokat yapmağa. Forçikadan tüşürdiler. Nege o yaqqa tüştim, uzun zal, kolbas, ötmek, konserva, sıradan polkalar topma-tola. Mına böyle pısı-pısı baram, alam kolbas, alam ötmek alam, ketirem forçikadan taşlayım. Kene baram, kene alam, oşum bayağı şey ketirip taşladım bularğa, endi oldı, dediler. Azbarnıñ içinde Eki dane lemse, biri o yaqqa, mına bile, biri bu yaqqa, mına bile cüreyler. Ana abile turıp baqsa, meni körecek, cam sofanıñ içinde men anda şiy taşıyım. Bala deseñ, bala, o vaqıtta doquz, doquz yaşında balam. Babam pencereden körgen, o yerde yaqın da. Avuştan çevirim dogmelerini çezdi. Setçikniñ üstüne yat, qızım, böyle, qursağım üstüne. Sensiñmi? Demse, erini şilerini barıp ne qışlağan. Başladı, urdı, urdı. Anam yalvara, urmañ, o bir daa yapmaz, dep, anam acıy. Öyle yahşı etip babam meni netti, çubuqlardan beraber kötekledi. Endi anavu balalar keleler qapımıznıñ ögüne, İzet, İzet, qıçıralar. Oynamağa çıqıp, maymul aylandıralar, çillik oynaymız, öyle şoqluq yapamız işte. A meni evden çıqarmağa qoymay babam. Golova, vse v porâdke? Yaşı, golova, golova.
Ştob ne zakrıvala, da. Fioletovoy pod fioletovoy.
Meni adım Lelâ. Bu, bu köyde yaşaymız, Kalistaya köyünde yaşaymız. Endi bu köyde yaşağanım yirmi yıl oldı. Qırımda Kermençik şeerinde doğulğan ekenim. Kermençik, anda bar, Orta Kermençik, Büyük Kermençik, Kiçik Kermençik. Üç dane böyle bir bölüngen yerleri bar eken. Bek güzel yer eken. Şimdi de anda yaşağan adamlarnıñ evlerine bardıq. Yahşı bizni qabul ettiler. Aytacağım, bu şeylerni, bu bir kere degil, bir qaç kereler böyle şeyler oldı. Sumkasını toldurıp, Emir Sale degen bir adam yolnıñ öbür çetinde otura. O, semiz bir ne adam, qart adam, bayağı yaşlı adam. Onda qardaşları, emceleri, bir şeyleri o altıncı mikrorayonıñ artında stilâ, quvuş, o şun partizan, partizanlar, ya olar episi açlar da. A bu adam Kvartalniy komitet sayleşti. Sumkası tolu yuqarığa doğru kite, oyaqqa barıp çıqqan soñ, bere, o kolbasnı ötmekni bere olarğa qayta. Bir-eki kün keçken soñ kene bile tekrarlana. Qaytqan vaqıtte tutalar bu adamnı, sen kütken vaqıtte tolu kitesiñ, qaytqanda boş qaytasıñ, sen qayda alıp kitip bere bu şeylerni qayda alıp kitesiñ? Bunı alıp keleler, eviñ ögüne Evniñ ögüne ketirip, e, lemseler attılar, atqanlar bu adamnı. Eki dane lemse, arıq içinde o adam beyaz don kölmekten beraber, o avtomatlardan oturalar yanında lemseler. Körgen edim bu adamnı, bir qorqtım, arıq içinde, teren arıq, arıqnıñ içinde yata, bular da onıñ yanında oturalar. A o çölde ne, okoplar, teren okoplar qazılğan, aqşam olsa, o bir şeyler ata ediler Aqyar tarafqa, andan ata ediler, oşun avle ola edi. Bu balalarnen beraber buyaqtan kitip, bizim armanımıznıñ yanından tüştik, a o okoplarnıñ içine barsaq, mına o evniñ içi qadar balaban bir ne, üstü brezentten beraber yapılğan, Mına bele-bele snaryadlar, mına bele bir-biri tizilgen, mına bele kerpiç, ne, kerpiç tizilgen dayın tizilgen. Bu balalar dediler, ekişer dane alayıq, i, okopnıñ içinen tüşip, ekişer dane aldıq, okopnıñ içinen tüşip, doğru kettik, bu, bir yüksek, bir uzaqqa yerge bardıq. Soñ av, nelerniñ episini, snaryadlarnıñ avle qoydılar. Bir danesini avle aylandırdı, av ucı çıqtı. Ucı çıqtı, a onıñ içinde mına böyle uzun-uzun ne, makaron, makaronğa oşağan ne çıqtı, poruh. A o poruhnı aldı, aldılar, a o poruhını uzaqqa kittiler. A böyle ne, a böyle eki dane taşnı a böyle qoydı, a böyle yaqtı. Yo, ayağından basıp otura, a bile yaqtı, i mına bile tura da, yuqı, a bile yarısına kelgen vaqıtı ayağını a bile köterdi, fırrrrrrrr etip tepeye doğru, raketa! Oyna, oynaylar bala, a bile şey etip oynaylar. Bir eki kün keçti arası, keldik nege, kene de a o snarâd olğan yerge kene keldik. Keldik, kene ekşerden alıp, doğru kene o yerge keldik, o snarâdlar yoq, Aw ketirgenlerimizni, znaçıt, bolar bir ne, bir alâqaları bar, kim bilsin onı, geceniñ bir vaqtında kelip partizanlar alıp kitti olarnı. Kene o yerge, kene snaradlarnı ketirip tizip qoydılar. Tizip qoydılar, he, oyaqtan aylanıp, ne, çıqıp kittik. Ana bir-eki kün keçe arası, ne, demir yolnı patlatqanlar, Bir yerini patlatqanlar, bala olsam da, işte, kim bilsin, bir aqılıma keledir da, ya meniñ ağalarım anda partizan da, olar açtılar da. E, öyle bir şeyler keledir da aqılıma, işte, bir tilim ötmek olsa da, belki ağama tiyer dep, ya da öyle keledir da aqılıma, bu şeylerni ya, yapa edik işte, mına böyle şeylerni. Lemseler qaçtılar, bizimkiler keldiler. Ana, soñ bizlerni de mına quvdı, çıqardılar Vitandan. Ana, bir şeysiz, üç tane atımız bar edi, sığırımız bar edi, çobanda qoylarımız bar edi, eki tane qarşı-qarşığa evimiz, beş oğlan edik. Şimdi seksen üç yaşnam. O vaqitte men altı yaşna edim, bala. Altı yaşna bala yuqlağan yerimnen kelip köterip çıqardılar. Er kes toplandı, bir bir vagonğa qoydılar. Nasıl vagon bilesizmi? Tovarnıy vagon, tovarnıy. Adamlar bir-biriniñ töpesinden çıqıp, bir-birini ezip, öldürip, mına bugün kibi, vagonda ölgen adamlarnı mına bugün kibi elin-ayağından tutıp, vagondan taşlay ediler. Aslıq aqılımdan çıqa, bir kün aqılımdan çıqmay o künler.
Bizni Urgut degen yerge alıp kittiler. Anda barsaq, bir özen, Nomay aqqan bir özen. Adamlar tüştiler, yaqtılar ateş, üstlerinden kölmeklerini çıqardılar da, o ateşke başladılar avle siltmeye, o üstlerinden bitler çıpır-çıpır o ateşke tüşip, çatır-çatır, çatır-çatır yana. Ne, babam ağır tüştiler o özenge, abdest aldılar da, episi aqaylar tizilip, ne, namaz qıldılar, namaz, namaz qıldılar. Bir daa bu uzbekler körgen ediler bularnıñ namaz qılğanın, epsileri çapıp o yaqta bir köpürden aylanıp keldiler. Bellerinde piteleri, bellerinde yavluqtan bağlı piteleri çıqardılar, a o pitelerini böyle doğrap-doğrap osı da, bosı da, bosı da. A o büyük adamlar çette oturalar, biz balalar yapıştıq ana o ne pitelerge, Ya biz paşni yigirmi eki kün küttik nede, vagon içinde. Yapıştqan o pitelerge aşama tügül, men, men başladım qoynuma toldurmağa a o pitelerniñ parçalarını. Ana soñ babama berdim, anama berdik avlejniy işte. Atecan, a uzbekler kelip ne, bizlerni babamlardan quçaqlaşıp, ey, müslüman ekensiz, müslüman ekensiz, Baqsaq tilleri de bizim tilimizge uya. Birinci kelgen yerimiz Altarıq degen yer edi. Bir özbeklerniñ evine tüştik. Bizlerni yahşı qabul etip aldılar. Amma ayttılar, mında kelecek adamlar pek hıyanet adamlar, olarnıñ muynuzları bar, yaramazlar. Dep aytqan ekenler o adamlar, siz yahşısız da, dey, neçün bizge şay dep ayttılar, dey. Mına, bir köyden, mına, bu köyden ta Badıraqqa barmağa olmay, NKVD o qadar qaviy tuta, a o, eger barğanını duysa, a o adamnı, ne, ala, qapay, Bir eki-üç tane o cıyılğan soñ maşinanen beraber Samarqandğa alıp keleler, Samarqanddan doğru Uralğa, Sibirge terek kesmege ya da şahtada çalışmağa otpravit eteler. Biz bir detdom, bir vaqıtta detdom olğan, o detdom andan köçip ketken, o detdomnıñ nesine bu Uçqoranda biz barıp anda yerleştik. Dağlarnıñ arasında uzaq bir yerde, Verhnıy Çinar dep aytalar. Avu Çınarda mezarlıq, Uzbek mezarlığı. Avu mezarlıqqa bizim halq ketireler kömege, qazmağa taqatları yoq. Avu bir o yigirmi otuz santimetr qadar qazalar, avu ölünni avle qoyıp kiteler, ne kefen, ne duva, ne bir şey. Adyaldan köterip bolamaylar, ne yoq, tabut-mabut. Adyalğa qoyıp, süyrep keleler, avu yere qoyalar. Saba turıp baqsaq, ne, qapılarımız er vaqıt gece qapavlı, şakallar, börüler, mına bile vıy-vıy, bütün gece. Saba turıp baqsaq, ne, oyunını aşağan, kütken, mına böyle yerde yaşadıq işte. Ocapçı olıp çalıştım, kimya, biologiyadan ders ber edim. Arqardaşım erte rahmetli olğan edi, qırq bir yaşına rahmetli olğan edi. Men yigirmi doquz yaşına edim o vaqıtte. Üç balanen qaldım. Üç yerde çalışa edim. Ya o balalarnı aşatmaq kerek, kiyindirmek kerek. Üç yerde çalışa edim. Sonda üç yerde azlıq etip men veçerniy mektepke barıp çalıştım. İ balalarım da mende, meniñ klasımda oqudılar. Yaz olsa, neler? Detdom keledi anda, lager. Çevre çetni ne, netip ala ediler, materiyanen beraber. Anda da ne, av, yağmur yağsa, bir şey etse, av caminiñ içine kire ediler. Ava yahşı olsa, tışarıda yata ediler. Er kesniñ özüniñ nesi, krovatı, nesi. Bu balalarnıñ içinde episi tatar balaları. A o, ana, babası, anası ölgen ya da babasını Sibirge, Uralğa cibergenler bir naruşeniyesi içün. A o, balalarını da alalar detdomğa. A o, detdom balaları episiniñ adlarını deñiştirdiler. Rus adları. Adları da rus, familiyaları da rus. No, olarğa bilesiñ napa ediler? Mına, oquy edi, olarğa eki qoyma olmay. Onıncı sınıfnı bitirse, Ekzaminsiz ne qayda istiy, anda kire, ekzaminsiz. O, netmese de, oqup olamasa da, stipendiyasını bere, o, detdom balası, ukumatnıñ balası. Bu balalar episi, men bilgenim, bular episileri büyük-büyük adamlar oldılar. Mustafa, generalniy direktor, kak raz evlerimizni yaptıq, yapam, ne, vaqıtlarımız edi, bardım, o, maña dey, İzet, Men saña ne yardım eteyim? Men deyim, bir şey kerekmey maña. Soñ ayta, men evlerimi yasap bitirdim. A evleriñe qırsız tüşmeymi? Men deyim, yoq, tüşmey. A mında Samarqanda qırsızlar çoq. Men saña ne, reşötkalar yaptırıp bereyim, maña seni aqçıñ kereği yoq. Bir aftadan soñ maşinağa beraber yüklep, bedava, ya dülber etip yasattırğan reşötkalar. Qapılarğa, ne, pencerelerge reşetkalar yasap berdi. Bir kapkaksnıñ kereği yoqtır, dedi. Bu, ne, ya, yaşlıqtan dost edik de, mına böyle, mına böyle balalar, o, merametli, aqıllı, episi büyük, o ayta, bizler detdom balalarımız. Mına, bizler epimiz vişşe obrazovannıy, kimler professor oldı, doktorlar oldılar, kimler böyle işlerde, kimler Moskvada büyük işlerde çalışalar. No, episi rus. Tatar degen adı yoqtır. Bizler tatarmız, biz tatarmız, tatar balalarımız. E, olar bileler, anaları, babaları öldi ya da olarnı Sibirge, Oralğa bir daa ciberdiler anda. Olar anda ğayıp oldılar, bular öksüz balalar edi, detdomda. Mına o yigirmi beşinci detdom edi, mına Ürgütte yigirmi beşinci detdom.
Setabla Memetovnı tanıysız, bilesiz, e?
Ana, o, olar egizler, aptesi Novorossiyskide çalışa, kelip kite. O egizler pek oşlular eken, bir-birin, mağa bir şeyin aytmağan şeylerin bir-birlerine aytalar. Quçaqlaşalar, öpüşeler, ana bular. Nu, kenardan baqacaq olsañ, bir, bir oşlı bir şey. O vaqıtte doktorlar pek añlamağan edi. Ne içün degende, olar bir-birini mınan kibi quçaqlap yatqanlar. Bile quçaqlağanlar. Yürekleri bir-birine baqqan da, bir dane bala doğulacaq, dediler. Nu, balaban doğulacaq.

Elli beş yaşına. Kiçigim desem, cana ura, neçün maña kiçigim dep ayta? Ya sen menim kiçik balamsıñ? desem, e bir cana ura. Men büyük bala olmaq kerek edim, ya olmaq kerek ediñ, ya vaqıtı doğulmaq kerek edi. Balalar üçü de muzıkalnıde oqudılar. Neçün? Babası çalğanı içün men olarnı öyle niyetinen berdim mektepke, episi muzıkant olsunlar. Mustafa Memet oğlu, babası toylarda da yırlay edi, sanada da yırlay edi, olar episi. Ana, onıñ içün sanağa çıqqanda asıl sıqılmaylar, şap ete çıqalar sanağa. Set abla stroyitelniy bitirgen edi başta. Stroyitelniy institut da, e, stroyitelniy institutnı bitirgen edi, no, oña doğru kelmedi, begenmedi, o işin yırlamağa ketti soñ başlap. Kiçigi de yırlamağa seve, ağasına oşap. Onı adı Lenur. Telestudiyada operator olıp çalıştım. E, men de yırlayım işte, napayım. Oynaymız, külemiz, türkayta yüremiz.